Pu Chairman leh MZP President Pu Bawite leh Thawhpui te in kan Advisor Vawinia kan Thupui sawi hawngtu tur Doctor Vanlal Remruata tawnsawn te tin Vawinia kan Advisor tho Book of the Year dawng mai tur tlangval a ni bawk. te, tin, Vawinia Sawmbik te leh MZP hruaitu, Hnampual zirlai hruaitu leh Vawinia helai awm zawng zawng te hmasa berin Vawinia tilai rawn kal hi phu lo ka inti hle a, a tir phei chuan kan hnial deuh lek lek a, a chhan chu lehkhabu chungchangah chuan a chhiar tam pawl pawi kan ni phakin ka hre lova Engamarh chu hruaitu hlui nihna min chawi mawina ka ngai a, MZP hruaitute chungah pawh lawmthu kan sawi ni se, tin vawi nia programme te kan lo nei lak lawh ni ni bawk a, chhun chawlh lai tiin ka rawn tlan bo tih chu nal lo vang a, ka rawn tlan chhuak hrau hrau a, chuvang chuan programme te pawh min siam remchak tun kan ngen a, Hei an tih sak a lawm thu kan sawi ni ta a sela, ih kei aia hmasa thu sawi tur kan advisor Doctor Vanal Remruata tawnsawn pawh min lo hriat thiam kan ngen duh a, tin ka thusawi hnuah pawh ka awm rei lutuk tawh lovanga ih rorel lai kan ni a, rorel leh turin kan kal leh a ngai si a tih kha thupa kan chawi lawk ni sela, chuan hei He ka pian hnua ka tih ve theih miah lo tur tlangval laia Book of the Year ka ziak hman dawn tawh lo nupui ka lo nei hmanah chuvaina ni an chawi mawi nan khawi deng lo ding chhuak se lai tah tih theih dang ka nei lo a. Vawinia programme hawi thawttu te hi eh tlem te a han pui ve ka duh a, min hlan sak dawn a ni chu chu ka chawi mawi thei dan ni mai se. Chuan tunge dawng tur Aw President hian kan pathum in Pu Chawba khan hetah uluk deuh thlang lo lak sak che tin hei hi min hlan sak anga vawinia nula zai thiam tak te kan nei a, nula ropui tak hei Hanai te pawh khan tlangval la ni tih kha tikhan in kan tarlang nghal deuh bawk a ni lawmpui paih in aw cheng sing khat a ni e. Awm e. Thu sawi bawi hmanhmawh deuh lek a sawi chu kan tum ang amah erawh chu a tul zual hei kan mzp hruaitu ni mek te pawhin inhriat tur a then chuan inhre tawh mai thei a. Mzp a kan awm ve laia thil sawihlawh lutuk tawh lem lo mahse ram tana kan lo thawh na te pawh kha mzp angin ih keimahni mimal thawh lam sawi na ni lovin kan sawi duh a. Ih thu hma ang reng deuhin pakhatnaah chuan Mizoram University awm theih nana Delhi thleng thla kan ni tia kha kan hriat dawn anga hei MZU lam pawhin awm a. Khatih lai khan eh sorkar khan state university atia, khatih lai kha Congress sorkar lai nia. Chuan opposition party lian ber MNF khan state university ati bawk a. Kan han ngaihtuah thin MZP committee ah khanin central lo chu kan tlin lo ang. Pakhatnaah chuan financial ah chutah lo tlin pawh ni la, India ram pum leh khawvel ina kan University chhuak a pawm dan turah khan Central nih kha tha zawk a ni tih kha kan tia a, ngaihdan malpui tiat nei kha kan tam khawp mai a, chuan englo in i ti mai ang kan tia ti fuh pawh kan intiang reng a, e poll hrang hrang leh party hrang hrang office ah opinion poll kan la ta a ni, fing hi khan an inti khawp a. Kan rel lai chuan Congress ah chuan in lehkha sen hmang ila, Bhavan ah chuan, MNF ah chuan lehkha pawl maw, chuan PC ah chuan lehkha var kan ti ni. Mahse chu chu confidential ania chhuak kha chu chumi office in chu discharge chu an ti tih kha a ni lo a. Chuvangin chuan khatiang khan kan sawi duh zawk ah chu a party puma an ngaihdan ah kha chuan state a nih rual in mi tam tak an office ah Bhavan ngei ah pawh kei chu central a ni ka duh ni tia Lo ti rawh mai chu Uzia chuan sawi la a a lawmawm lam a ni tho a, Doctorate Thansanga chuan an va kal lai ngeiin ballot box keng te kha kei chu Central ni ka duh ni tiin a au leng leng a, Central tih kha tik a ni. A dang erawh chu ngawi rengin an thlak a ti khan, e a mi hma lang chuan Central duh kha party tinah pawn lo tam em em a ni. Kan sawi chhuak tawh chu law chumi party chuan ah chuan chu dessert central dun awm tia kha chuan Delhi ah kan zui intir thla a PR Das Gupta kha tih lai a Education Secretary kha Doctor C Silver a Minister lihna nih lai nia appointment min siam sak a Office dar kua leh chan ve ka thleng anga kua leh hnih nga lo thleng sela minute nga office tan hman hun ka lo peng e tia Tah chuan kan Education Director kal chhuak ta Pu James Lalrinchhara coaching kal lai khan hi IS coaching a ni pawh a rawn tel ve a. I inmual phona ni lo se lah, sap tawh i kan thiam lo veng reng khawp mai a. Pu Lalnghengha hi ka ziah tir lawk vek a ni, kan point kha sap tawh in a lam dan tur nen rel ah khan kan baihat thla a. Kan baihat zawh then khan min zawt a nih khan a pawi khawp mai a. Chuta khan riat tak tak chu pawn khan an chhuak a. A Pu Zem sat min an en vung vung a, a la hriat reng ka ring a ni pawn. Thianpa chu sap thawk hi chu hei zir leh deuh hlek la chu i pui ang maw le tih a lawm tur hi a lawm lo tur ka hre thiam tawh miah lo a. Chuvang chuan kei ni tih vang a nia chu ka ti lo, amaherawhchu Delhi thlenga zut ti ve kan ni tia kha i kan University pian nan hian khatih laia Opposition Party lian ber leh Ruling Party in an duh kawp chu State a ni tlat a ni. Mzp te hian kan tia tin Shillong MSU pawh phung bawmah kan zu sawm bawk a, Shillong pawh kan zu kal a ni. Chu pakhatna ar bak chu ka sawi zau tawh lo a hun a rei loh nan pahnih leh na chuan Mizo MA zir nan a pawisa hnuk chhuak tu chu mzp bawk kan ni. Mizo MA zir na hian mzp in rawlh na chu a leh rah chauh a nia. A tirah chuan Doctor Tluangte te, Doctor H Langumuana te leh Mizo zirlai ho in pa chhunga college khan BA Mizo Honour kha a pe tan ta a ni. Kha bipe an an pass chhuak chiah turah khan MA zirna la awm si lova, tah khanin MZP chu tirah kan inrawlh lo a, nin Shillong pawh vawi engzah nge an kal? Tikhan an nawr an nawr ta tawpah chuan Nehuina thutlukna ni ta chu Five Year Plan thar hma chuan kan rawn ti thei dawn lo a, chuvangin kum khatah nuai sawmhnih vel a ngai a, nuai sawmhnih lo pe thei tur cheu mimal emaw, sorkar emaw, pawl emaw an awm chuan in lo tan anga Five Year Plan thar chiah kan rawn take up ang a ni ta a ni. Tih lai ang ka hriat chhuah loh chuan nuai sawmhnih hmu ta lo sela BA Mizo Honour Pass tawh si khat kum hnih kha emaw zirna ran nghah ngai dawn niin ka hria ka tih lai kawngah khan. Tah chuan ah Chief Minister a ran hmu ta a zirtirtu te nen. Chutah chuan Chief Minister hnenah nuai sawmhnih in va deal ta, an khawk ta a ni. Chuan kan mitthlain la hmu reng mai e, ka hriat sual loh chuan helai khan kan awm phei tawim kha aw, tah khan office ah ka lo awm a, ih kan thian te an lo awm bawk a, tah chuan ngui ngiai hian BA Mizo Honour pass chhuak thar tur pathum te hmeichhe pakhat leh mipa pahnih khan lo kal a ni. MZP ah pawh an beiseina a sang chuang lo, chhan chu CM an khawng thawk a tih lai nuai sawm hnih tam zia chu sang hnih ngawrawh aw kuah. Kua ruk kua sarih tih vel kha ni. Chuan tah chuan a hei kan mang anga MA kan zir zawm thei dawn lo a. Five year plan thar kan nghah chuan kan aia junior batch hnih nen kan ni tawh dawn a, seat a tlem dawn si kan tan chanchawm dawn lo a. Nuaihsawm hni kan buai na nia hei hi eh MZP-an khawmai takin hma min laksak teu An an tia min beisei sang lutuk vak chuan ka hre lo a, ah tih loh aiah tiang leh ah a lo hlawhtlin ta loh pawn tiang in ka hria a tirah vawi khat mah a hma lamah khan min rawn pun lo em zet bik a. Tah chuan eng pawh ni se tia kan hotu ten khan sawi tlang a, keini chuan sorkar bak chu tih tur kan hre lo a, tunlai nuaihza ai tam mah ang a hun lai thil lei thei kha maw nuaihsawm ni kha ka chhut thiam chiah lohna a notice a in mah ni hnam tawng a em e zirna nei engzah nge awm an an nei kum nen rawn hriaul a, Min rawn hrilh leh vat ang a, keinin CM appointment kan lo tiang a, ti a kha tih lai khan Pu BZ a kha Political Advisor a nia, kan in be thang reng MZP nen. Aah, lo kal mo lai, in hlawh thing chawng lo van ni khan in chhang lawk deuh leh nghal a, zirtirtu te nen khan, ti a, kan hlawh tlin leh tlin loh thu hran ni mah se hnam thil a nia, kan rawn tiang a, kan ti tur tih zawh kha lawm kan hna, appointment min lo tihsak hram mai rawh Pu BZ kan han ti a, chuan min siam sak ta a, A tirah chuan khatih lai kan siam pawh kha a ruh viau a ni. Enga tan nge Mizo em a intia, lehkha thiamna nei lo insiamtamna tur mai mai tih zawng te khan min lo chhang a, mahse kha kha a sual vang a ni lo a. A ka pu, kha si in kum sawm kal ta em e, kha si zir nan nei tawh a, kum inah garoi nan nei leh a. Heti lai state khat ve riang ruang Meghalaya point pahnih an nei tawh lai a, hnam tawnga ema zirna state khat ve riang ruang nuaih sawmhnih avanga kum hnih la nghah fa hnih zirlai ten na kan ti em a ni. A remchang lo ni pawn kan dem lo che emaw chu i hnam thila hei hi chu kan rawn ngen che a tih chiah kha kan sawi bak kan sawi tam lo. Tah chuan phone a la a, BZ Sinaka ka be duh a tia Pu Sinaka kha Education Secretary nia. Chuta a tih dan Ua Ding chu ka la baihat rek mai a, engtin tak phone ang emaw kan tia ngaithla thap mai a, hei naupang ho ka rawn tirtha dawn a, nuaih sawmhnih eh tihfel dan lo zawnpui ang che tih chiah ka sawi a, please a tawpah please a ti tak e, nuaih sawmhnih tihfel dan lo zawnpui ang che please a ti a phone a dah a, Kan lam lo deuh chauh ni ta kha chuan a Mizo MA ho pawn lawm, Provide Chancellor Pu Lalthan Tluang kan va hmu phei nghal a. Amaherawhchu kha kha full fat tura an lo chhut a nia a hnuah Doctor H Lalung Muan min hrilh leh dan chuan UC hi nuai nga pawh kan ti theilo chuan chu sangkhat zanga te te lawm man kha nia vang khan lecture full ni lo vang khan tih kha nia chung chu mzp hnathawh a ni mzp office ah an rawn lut ngei a Mizo MA zir duh haw, MZP in pawl angin kan lo tan pawh i ni, chungte chu information mai mai kan sawi duh ni ta sela chuan thil dang tam tak pawh sawi tur a awm na a vawini a kan sawi duh deuha chu lehkhabu chungchang lamah an lut ta ila hei hnam fing leh mifing apiang hian lehkhabu hi an lo ngai na an lo ngai sang niin ka hria a, a tehna ber chu an lo maithei a mahse mipa ngai tak a ka ngaih Ho in a kan len luh hian an library room ah hian min hruai lut chawk a ni. Karmasa lawk ramhlun a ka len naah pawh private library tha tak mai lo nei a a chhian a nen tikhan min an lo ti tawh a ti thei chuan hemi sorkar library leh a dang ni loin an mimal collection leh lehkhabu a kha. Chuvangin hei hi a lawmawm ka tia Mizofate zingah pawh ka ti anga lehkhabu lo ngaina tak Lo collect leh ina library neihnawm te tin a tak takah chuan lehkhabu khan extend ta hlek ila lehkhabu a ni anga lehkha tiin an ti ta ila eh heng ho chhiar peih ho hi political party ang te pawn a ni anga mzp ang pawn a ni anga tin kohhran ang pawh a ni anga thil hriat duh zuk kan nei a Kan thu lakna an ni tlangpui ni heng ho hi chhiar pe hi. Entir a kha mi awr dar kha engtik kum a mi nge kha te kan an tia chhiar pei lo chuan an lo en liam mai mai chhiar pei chuan an lo chhin chhiah kar a kha kha kan zawt leh thin a ni. Mahni lawka ka thil tawn pawh tun kar mai a ka thil tawn pawh ka han zin a ka bial lamah khaw pakhata an lo sawi chu Hei middle head regular kan nei bawk si lo, high school head regular kan nei bawk si lo. A test theitu pakhat mah kan khu an awm lo a, a test ngai nih hian khaw then awmah bike ten kan va kal a tia ka la thutak em em mai ni, ka chhuk ve leh khan kan zir char char a, VCP ten an an test thei em tih te LAD director te pawh ka va phone tir kan ti kan tia tah chuan thil ka hrechhuak ta zawk mai ni, kan thianpa pakhat MCS lehkha chhiar peih deuh sawrkar order pawh chhinchhiah Thei deuh awm tih ka hre ta, kan va phone ta a ni. Hemi chungchang hi a solution awm thei lo maw? An khuaa Gazetted Officer an awm si lo a, a test tur hmanhmawh deuhin spai tang duh tih te a thil dangah tiang han i si a, te ka va zawt kha, lo hre nghal dalh mai ni. Ngawi rawh, Sangni sawm panga velah khanin i self attest kha i tih tur ti ni tawh a ni sorkara, a order ka lo hai ang ka rawn thawn nghal ang che a ti a, hei Whatsapp ah min rawn thawn nghal a. Chuan keiin, hei hi mizo tawng ngeiin self attest thei a ni tih hi zirlai score dil duh dan te pawh a tha ang a, tin, hna dil tu tam tak tan pawh a tha ang a, hei hi mizo tawng ngeiin i chhuang lum leh ngut tiin GAD a dio letter kha tun kar ka zu thawn thla leh nghal a ni. Tiang khan lo chhiar peih officer pakhat fel tak avang khan I sang ni sawm panga te kha chu keini chu ngat va hre pha tawh lo reng reng kha lai sawrkar aw dara kha i self attest a tih theih dan ang kha tiang khan nia khatiang zel khan kan chhawr em em a ni heng ho leh kha chhiar peih ho hi i rorelna ah pawh ni tho mzp committee leh rorelna sang angah te pawh hian in eng emaw issue in an khawih chang hian a chhiar peihna an lo chhiar an an rawn sawi thuin tangkai pui chang a tam ka ring chu chu i A nia chuvang chuan helamain ṭan kan lak pawh ngaiin ka hria a, kei a taima tak ni lo mai la, ṭhanem ngaihna kan sawi ni se. Tin, hei kan Chief Minister zawm tak Pu Zoramthanga'n kan sawrkar hlim khan board an din a, HRD board ahin Vice Chairman-a min han dah a, meeting min neih pui ṭumin Mizo ṭawng chungchangah hma lak a ngai ni, Mizo Language Development Board hi din turin hma lo la teuhtia kan Board Vice Chairman Pu Lalchhan Dava Ralte kan Education Minister hoin meeting neih leh hmasak ber ṭang kan rawn ti chho a, hetah chuan kan mithiamte leh mi tam tak Mizo ṭawng leh Mizo hnam vei ho te phung bawmah sawmin hma kan la a. A tak takah chuan HRD Board in kan tih hi chu a ka sawi thiam danin kan sawi anga, A Mizo tawng lam pawh kha kan thiam chuang lo a Vice Chairman te pawn. Gauhatia football khel hruai a ngai dawn a, khel thiam ve miah lo. A ber chu thlawhna ticket te, motor ticket te lo ti fel a, a thlenna tur lo book fel a, a hun taka infiamna hmun an va thlen theihna tur lo buaipui tu kha a ngai ve a ni. Chutiang deuh chu kan nia, a Mizo tawng thiamo tein kan advisor te nge te? tiin Vawinia lo tel Pu Tawma te leh Pu Hruaia te kan hmang tangkai em em tel a ni. Chutiang chuan kan han ti chho va, tunah chuan din fel ni ta a ni, Gazette ah pawh tihchhuah a ni tawh a. Chuan an office tur te pawh hi kan en ru tawh a, kan sawi mai anga MUIC in an chhuah se a ni, sorkar in min a lawt fel der tawh a ni. Nimin khan Chief Minister kan hmu a, chei dan tur te, Chairman ruat fel a nih vel a, office luah nghal thei turin chu chu kan sawi nachhana chu, Chu boat hrim hrim rawn sawi duh ka ni lo, khami a awm chuan Mizo tawng kan tia hian ngaihtuah ta aw la ti zawng hian an sawi ta ila, zirlai leh ka thiam zingah chuan a hmain Mizo tawng a ni lo a, Lusei tawng a ni thin a, mahse Lusei chauhin an hman tak lovah khan Mizo tawng tiin Kei phei chuan Sanga Zakual Sawmli Paruk Mizo Union din hi a demarcation ah kan dain pawm ve zawng a ni maw ka hre lo a, khami hnungah khan Mizo tawng a rawn inti ta. Tunah chuan Lusei tawng a ni tawh lova, Lusei tawng tihbelh, Lusei tawng improve, a improve version of Lusei language a ni tawh a ni, tuna Mizo tawng kan tih chu. Han ngaihtuah ula, tuna ka tawng ringawtah pawhin hmana Lusei tawng a awm lo tam tak awm ang, tun ka thusawi chhung pawh hian. Chulaiah chuan. He boat a rawn din chhoh chuan Mizo hnam hrang hrang te tawng pawh en tel tur a ngaih ni. A duar lai pawh hian ziah tel nghal tha viau in a lang a, bar chu Mizo hnam lease in ti dawn ila kan pawm chin tel a inang em? MZP hian lease mumal fel fai nei tawh em ka hre lo a, chuvang chuan an retail a tel tura kan ngaih mai khan a him ber a ni tih kha ngaihdan awm a ni. Tunah hetah Lai, Mara, Paihte an ti chho ta ila tih hmaihpalh lo neih kha chuan chu pawh chu pawh tih thei nia, a bar chu Zofate tawng zawng zawng pawh tunah pawh hian he boat a rawn kal chhoh chuan kei phei chuan a thuneihna nei tur ka ngaih deuh ho pawh ka ngen lawk vek tawh a, lai tawng ti hausak nan te, mara tawng ti hausak nan te, paihte tawng te pawh khanga tan khanin an funding ka hman ve thei tura kan ngai a ni. Chutah chuan tuna lai te pawh hianin dictionary la nei mai lo mai thei lai tawngin maw nge Myanmar lama par te hi zaithiam khan a hre mai thei a awm tawh em ka hre lova, I lai tawnga aa inṭaneng zar nge awm tiang chi te maw? Tin, ralte ṭawng hlim pawh hian dah ṭhat hrim hrimah hianin a hemi an ṭawng dictionary te la rawn ti thei se kil khatah khan kha a boat pumpuia hma lak nan a ngai lo a, boat sirah wing pakhatin mithiam pathum pali kha i eng nge kha project ang pawn an pe thei a ni. Chutiang chu nih tawh avang chuan Mzp pawh hian hna min pumkhatna kan duh avangin eight schedule a Mizo tawng telh pawh hi hun rei tak kan lo do dan a, hei hi ngaihtuahna thar kan hman te pawh hun em? A chhan chu common language ah hian kan ngai thei em? Hei hi Lusei tawng ni tawh lovin Mizo hnahthlak ten common language ah kan ngai thei em? Tia hi ka zawhna cheu ni a, chutia kan ngai thei lova Lusei tawng chauh kan la ngai nih chuan hmar tan te, paite tan te, lai tan te chuan ngaihdan dang a lo awm maithei. Amah erawh chu ka rilru zawk a chei chu kan language paihte tan pawh ni bawk, hmar tan pawh ni bawk. Turin common language nei lo hnam hi an buai teh mai nia kan chhe velah pawn a ni lo. Khan common language a kan pawm theih chuan lu sei ta chauh ni lo tih kha kan pawm dan ni se. Lu sei te pawh i ka fak duh a, hei kan chunga nia Midang hi an lo hmang ve tawh reng reng chu min han ti mi a lo mai te emaw? Common Language-a hman tia harsatna press release-ah te lu sei lo hian min lo hman pui tawh chu te ran ti lo te hi a lawm awm a. Tunah phei chuanin Sanga Zukna Sawmli paruk hma lama lu sei tawng leh tun lu sei tawng chu dang tawh tak a ni. Tun lu sei tawngah chuan sap tawng te hi tam tawh a ni aw. Committee tih te pawhin kan let hling vak lo a, lu sei tawng maiin kan hmang chho tawh mai tikhan maw? Engpawh nise kha lam ka sawi dawn chuan ka tui a, bakah kei aia hriat awm a, nakinah min lo nui zat palh ang tih ka hlau a. Chuvang chuan zirlai pawl ang pawn i keini rawn tih theih chu ni hauh lo. A nihna takah chuan zirlai pawl hruaitu nih lai chuan hnam tana tho ah kan han lo nih ve hnu nia, eng nge kha hotute hnung zuiin hnam tana tho ka inngai a kan ngaihtuah dan a kha a dik pawh a dik fo a ni. Amaherawh chu tunah erawh chuan i India ram atang hian chuan kan la independence ka ring a, Pathian in hun a tih hunah kan sual vak vang ni lo pawn. Amaherawh chu chumi hma erawh chuan India rama kan awm chhung chuan India ram ina a scheme tam tak kan lo hmanah hi a lak then leh theih tawh dawn chuang lo a nakin a eng hun pawh a lo thleng se maw? Hei mzp building an rawn chhak te pawh hi khatiang hun kha lo thleng ta se. Hawi nge Delhi a chawi thla ngaw tih ngawt thei kha ni tawh lo reng reng a maw? Keimahni englo ta chuan chu funding tam taka kha i heta Sahitya Akademi te tanga lo kal theih chuan i a thatna tam tak a awm ve a ni. Amaw chu ti laia kan hlauhthawn nia ka hriat ka hriat sual chuan i lo ngaidam ula hnam in pumkhatna leh thil dang englo tur kan ngaih a hi Kan tawng kan thlir dan a zirna dang theiin ka hria maw? Kan tawng kan thlir danah khan Lusei tanga kan thlir lo a, Mizo te common language anga kan thlir theih chuan kha khanin ih thil thui taka a thlenin ka ring a, chuvang chuan khatah pawh khan ngaihtuahna kan hman kha kan ngen duh cheu a, amaherawh chu chuti chuan ti ro ti emaw chulai chu dik ber e han ti tur chuan ih ngaihtuahna. Ka hrethiam bik chuang lo a. Chuan a tawp lamah chuan ti tawh mai ila, Thil pakhat, vawinia thalaite leh vawiina kal lo te pawh ngen duh cheu ka nei a. He, hetia Language Development Board a lo din hnuah hian hemi atang pawh funding te pawh la dil tlang ila, kan Mizo hi story tam taka hi Lusei centric, Mizo leh Pawi te pawh an lo in do tir palh mai thei, kei a ka expert lohna lam ania ka sawi sual ang ti hlawm a. Khang zawng zawnga kha lusei leh pawh in do mai se fel tur a kha maw? Khang zawng zawnga kha i chhang thar te hian enge kan ziah thei loh bik ang? Tin Mizo nge in kan ziak tur bawk a ni. India ram a za India ram zalenna sual chungchang te pawh sap ho zia leh kan chhiar ve phak ah pawh sap ho zia leh vai ho zia in hawi per san zia chu sap ho chuan hel an tia sepoy mutiny tih an te an ti bawi bawi ta. Hetah vai nationalist atangan zia kha chuan Khang kha First War of Independence a ni daih ni. Chuvangin Mizoram hian a tak takin zalenna kum sawmhnih a lo sual a. Chu chu engati nge he tilaia a zalenna sual laia inngeihlo te te te ziah ringawt te pawh in rin ang. Nangmahni hmuh dan na kin thang thar zel keini pawh kan thih vek tawh nua Mizo hnam feeling a rawn awm theih nan te dawt ni si lovin maw? Khalai lak dan tawh kan hnam tana tha tura lak theih tura khang zalenna sual hi story te pawh hi A va chhuak ngei nan zia ai chuan a chhuak lo thang thangin an tih kha a tla na a ni. Bias taka ziah tur ka tihna chu lo awm erawh chu kan hnam kal zel tur atana tha chin pawh a ziah thei a ni. Chu chu India ram history in ziah pawh hian Bipan Chandra te ziah pawh hi inchhiar inchhiar tawhin ka ring a maw India tana him chin tha chin kha tikhanin tha takin an ziak chho mai a ni. Chu chu vangin helai kan centric a hi ka dem chuang lo a, a tlangpui thuin Aizawl Aizawl atang chuan ngaihtuahna hmangin a rawn ziak a, hetah lunglei ngaihtuahna te, saiha ngaihtuahna te, lawngtlai ngaihtuahna te, sakawrdai ngaihtuahna te, mimbung ngaihtuahna leh Mizoram pawn party te ram thlengah an ngaihtuahna tel hian thangthar te hian inziak ve dawn lo a mi kan Mizo hnam lohawm chhoh dan hi tiin challenge kha ka pe duh cheu a, chu chu Amah chuan khawi atang nge fund ding awm ang kan tih thinah kha ih MLDB pawh i pakhat a awm thei ang a, tin a dangah ih te pawh awm thei mai thei khang kha ih thahnem ngaihkhila kan ngen duh cheu. Chuvangin Mizo thalai lehkha thiam tak tak te leh kan historian hei vawihnia kan thupui sawi tur ngei pawh hi historian pui tak a nia, khati zawng ziak kha kan mamawh tam tawh a ni. Tuna kan neih ho ah chuan ka sawi ang deuh khan. Ih Zofa hnam hrang hrang ten a kan pawm loh tam tak kha a awm a, a ziak tu te ziah lai hun en erawh chuan an demawm chuang loh, an ni dem a ka sawi na a ni a lo ni tih kha ni se chuan a tlangkawm nan chuan vawiina hei hun tha tak kan nei thei lawm awm a, ih lehkhabu tam zawk ih Lusei tawng, Mizo tawng mai ni lo, Hmar tawng te, Paite tawng te, Lai tawng te, Mara tawng te leh English thleng pawn a niang chu a lehlin te pawh a niang chu heng a awm zel thei nan hian Ih, tuna Language Board hman tangkai pawh tum tlang ila, chung tur chuan theihtawp chhuah tlang tum ka sawm duh che a vawinia, ih, hun tha tak min pek avangin lawmthu pawh ka sawi bawk a ni ka lawm e.